Saýgyly salamlarymyz bilen gözel salamlarymyz bilen men Aly Kerimi bolýan YouTube adresden wideolarymyzy ýene dowam etýos sizler bilen birlikde bu gün sizleriň haýyşyňyza görä bir oýun ozal bir Clash of Clans oýny dolupdym YouTube adresde köp dostlarymda ýorym biten eken dostlarymyz ýane Clash-i köp oýnabilen ýok diýip men köp oýunlar oýnabilen ýokda amma Sileň haýyşyňyza görä wideolar dolýan, köp mahal bir närsäni hemişe dowam etmeseňiz eliňizden çykýar her işe diýora dowam ediberseňiz köpüräk oýnaýasyň köpüräk oýnaýasyňyz köpüräk ökde bolýasyňyz oňa görä ýene oýnamyz at takmasyn biran dostlarymyz köp oýnasaňyz şonça ýagşy bolar her kimiň zeýnine görä her kimiň pikirine görä oýunlar ýagşy bolar bu gün sizler üçin Dostlarymyzyň haýyşy üçin bir ýorumlaňyzda dostlarymyzyň ýorumlaryny toplap bir oýun gurşajak. Oýunyň ady Mobile Legends diýýär. Oň üçin ony dowam ederis. Hem-de bu ýerde aýdyp ötmek gerek, köp dostlarymyz hiç Instagram hasapda takyp etsinler. Men Instagram hasapda köpräk biran eksle, biran maglumatlamy o ýerden paýlaşýan. Ali Kerimi Türkmen Şu widion aşagynda görünendir şul adresden meni takyp edibilersiňiz o ýerden. Hawa dostlar, gepi köp tutmýas, barýas, oýnumyzy dowam etýas. Sizler bilen birlikde. Başlar onda. Hawa dostlar, oýnuň içine girdik. Bu ýerde men Leýla diýen bir gyzy aldym. Bu ýerde taryp etsem, mysal küleler bar. Şu külelere gyzyl küleler bar, düşmanyňky, bileňki.

Her kim he oýunçylaň ady bar her haýsy özüňiziň adam bar bu ýerde ali altmyş iki Amat sizde at goýubilýasiňiz bu ýere özüniň ady bar oýunçy men şu wagta Leýla diýen bir gyz aldym munda oýnaýan adamlar da bar topçy bar gördüňizmi topda urýar gaçdym gaçdym gaçdym Yza kança Gaçmasam karyp janym az galdy. Berde jany az galýar. E, bu oyun e, online oyun, e, internet üzerinde oynamalı. Hem diwarlarınız bilen birlikte oynayabiliyorsunuz. Pes üye geldim. Üye gelen plan canınızı doluyor. Bu sefer e, ortadan gidecek. Eee O tarap göberdik. O ýerde biraz bilere nepelemiz zora ekeni. Bagşylar barsyn. Men köpräk munda oýnaýan. Bagşylar nepeller ba. Oýny Her gança köp oýnatsaňyz şonça ýagşy oýnaýarsyňyz duşmanyň syryny bilýärsiňiz gördüňizdämi külesiniň ýanyna gaýdan ýok çünki küleler bileri ok urýar küleleri öldürmäk goýun ýok bilerem bu kiçiler bot otomatik çap otomatik gelýär bular ýokardaky bakşyşy beren närselerini hem alýarsyňyz bir ýerde iki neper boldy bular Yza gaýt, yza gaýt, yza gaýt. Köp ýagşy oýnap bilem ýok dostlar. Näme üçin köp oýnam ýok? Elden çykjak bolýar. Hem şu wagtda telefonyň ýüzünden wideo dolan üçin hem telefonum doňýar, internetem zaýp bolýar. Internetem zaýp bolmasa Hem diwarlar hem aýtdy onda näme üçin hemkärlik eden. Hem telefon ýüzüne dolan plan biraz zaýyp işliyor. Ee, gyn bolýar. Hem de mikrofon alynda hem köp e, gynrak bolýar. Bolmasa ya mundan hem ýagşy oýnaýan da. Muny göberdim bu taraba gaýtdym. Gördüňiz hem nakşam garýarsyň. Meň egsim ýokary, meň videoň ýokarysynda nakşa bar. Ol hem diwan ýanyna gitdim. Bir neperem öldürem ýok. Şu wagty meýdanda ýokarda ba. Gyzyl ba numara ba sypyr ba olam sypyr ba hiç kim ölen ýok şu wagty. Bilen bulan aýtýan da bilýän oýnaýan dostlarymyz bunu bilýändirim. O da dostlarymyz aýtmasyn. Ali näme üçin Ö düşmanyma garşy urýan, degiş ýanma daklaşyn, olam aýtýan da näme üçin meni urýan.

Pes üýe gelýärsiňiz, üýde ýene ganyňyzy dolýarsyňyz. Bu sapar bolmady işden ortadan gideýin. Oýunçy ýaman köp munda.
Kaýsynda ýagşy oýnasaňyz şonda oýnaň. Eee, men munda ýagşy oýnap bilemokdym, amma meňli epelem alypdy. Soň mejbur. Muny aldyk. Köp meşhur oýun. Eger kileş oýnaýan dostlarymyz barsa, bu oýun hoşuna gider. Elbetde hoşuna gider hem, ýani gyzyk oýun ýani. Onlaýn oýnaýarsyňyz, dostlaryňyzdan birlikde oýnap bilersiňiz.
Gel, gel, gel, kepterçe, kepterçe. Kepter gel, gorkma, men bar.
Indi gyzlar oýnapla Leýlany alyp oýnaýarlar. Oglanlar dalyp oýnap bilýärda, müşgili ýok ýani.
Gyzlankini alyp oýnap bilýär. Hadi, hadi, hadi, ur, ur, ur. Hadi, hadi, hadi, gaçdy.
Gördüňiz näme?
Öldürdik.
Köp gynçylyk ýerde bar öldürdik.

Gel gel gaçma gaçma uralä Gaçma gaçma gaçma Ur ur atly ekene ur ur
Hem diwaly ýetişdä yza gaýt yza gaýt Hem diwaly geldä çäre ýok Gel uraly ýeke ekene Gel gaçma Gel senem gelsene men haryby öldüribdä. Hadi hadi hadi az galdy. Eee.
Yo gelen yok yani hemkarlık bermek gerek bir yerde gara. Bir nefer iki neferden kaçıyoruz. Bilek bir oyun bak kiçilerin kamında olmalı da kiçilerden değil de şol geliyor neferleri öldürmek gerek. Bir yerde hem diyor Gorkýar ýa-ni gorkup oýnaýar. Ýo, pikir etmeli, bir nefer bagyç iki nefer iki nefer bir wagt ýapyşsa.
Bu sapar muny göberdim. Hem diwallyk etmedi, meni öldürdi bu ýerde. Hem uýdy dolup otyn dostlaň ýanynda, meni köp bir ýüzi gara etdiň diýora. Bu şekilli mikrofon ýakyndan köprak bolýa sesinde köp gaty çykýandyr. Geldim seň ýanyňa geldim sen meni bir
Gördüm gördüm muň jany asda men hemkarlyk berdim geldim ýetişdimem bu ýerde paýt ba ýany ahyrky oklary urýasyň bu ýerde ahyrky oklar köp bir gaty öldürýär bular ba otomatik bular otomatik.

Nagşam garamaly bolýasyňyz hem diwalaryňyzy nirde orta gitmek gerek.
Bu ýerde bir akym äjderler bar. Äjderleri hem öldürmek gerek. Ýani äjder diýýämi indi moý diýýämi näme diýýä jeňňelde bolýan närseler da. Adyny belläbem ýöremizýok. Herkesiň ady bar bulaň. Ýani moý ýani türkmende näme diýer moý. Öldürip bilmedik. Bir moýa güýjümiz ýeten ýok bilen. Güýjümiz sekiz.
Şu wagty
moý öldürmäli orta gideli. Berdi mikrofon açyp hem diwalaryňyz bilen gepleşip bilesiňiz. Bu hem diwarlar men tanaýym ýok-da, ýana internetden onlaýn oýnuýas. Ony göberdim.
Hadi, hadi, uruň, uruň, uruň, uruň. Hadiň, uruň, uruň, uruň, uruň, uruň, uruň. Gördüňiz dämi? Üç neperi dany bir nepere çydarmy?
Men gelip urdum. Iki neperi öldürdim, bir tapar öldüm. Bir myşt bardyr ýokarda, olam kömek berdim diýýä. Hawa dostlar. Şuny öldürmesek bolmady. Muny öldürseňiz näme bolýar? Ýokarda 8 bolup bitip duran bardyr. Bular hem diwalym geldi. Kömek berdi bular öldürmek üçin. Men güýjüm ýeten ýok-da. Tamam, teşekkür ederim palwanja. Geldim palwan.
Ýörüň şerden hemle edeliň.
Gelin, gelin. Gelin.

Bu oýunda utýas dostlar. Utýas utýas sizler bilen jany jany görýäs. 10 dakika wideo boldy dostlar ýokarda garaň. Wideom köp bolup barýar. Berdi saniýam bar. Şu saniýa çelin men üýe gelýände saniýam dolandan soň başlap bilýän. Bolmasa başlap bilem ýok. Oýnuň ahyry garyp 40 dak 40 saniýa 50 saniýam bolup bilýär.

Garyp ölüpdim bu ýerde. Bir üýe gelibem doly bilýosiňiz.
Üýe geleýin janym dolyp gideýin. Kamerada garamala. Hiç kamera garap bilem ýok sizler bilen. Kamerany alna. Oýun öýle bir ki ýany hiç ýany şundakam bolýa ki käpladana telefonlary atyp urasyň gelýä ha oha utulan pillaň. Bize urup ýaty näme bolsa urýas ýany düşman bolsun. O bir ýere näme üçin bardim kaç kaç kaç. Şu kaçýan paýrym ba. Men köp gaçyp gorka gorka oýnaýan ýane olara ýene gorkak diýanda ama meniň özümem biraz gorkýan bir ýerden hem uýda dolýan hem uýda garaýan oň üçin eger uýda Hemdygala bir ýere geldi, jemleşdik bir ýere. Bir ýer topbak bolýas, topbak bolmasagam bolýada. Ur.
Tamam, menem kömek bereýin sene. Bir ýerdäki jeňňeliň içindäki närseli öldürseňiz biraz 11 boldy.
Hemişe nakçada pikirim bolýa, ýurt gitmesin diýos. Bir mahal kellele göç gitýa. Hemdi balaň ýanyndan uzaklaşmaýyn. Çünki uzaklaşsak bolmaz. Her kaýsymyz her ýere gitip. Oýun bu şekilde boldy bu sapar. Ama oýny
Gördüňiz dämi?
O topçy ýene ýene düşdük. Hadi hadi atlan ba.
O men näme üçin bu ýerlerde ýörün ýa öldüm.
Çete çykmaltym.
Çete çykmaltym. 5 sapar öldürdim, 3 saparam ölüpdirin. 7 sapar kömek berdim. Ýani bul e, Leýla diýen kömek berip bilýär. Näme üçin orta girmeli dälsiň? Bul ýeňselerinden gyralandan urjaksyň e, bul oýunda. Içine girip gidipdirin ýana. Orta gabyldym. Gyra çykjakdym-da. Çykara pursat bermediler. Hey. Oýnam 13 dakika bolupdyr bu ýerde. Urdular, hem diýalamyz urupdyr bu ýerden. Teşekkürler hem diýalar, sag bol. Köp hoş boldum. Wiktorin. Hawa, oýnam bu şekilde tamam etdik. Usta diýdi. Her 4 meýdan utsaňyz, 4 star bolandan soň bu ýerdäki nagşalary degişe şir bolýar, her zat bolup öwrülýär. Şoňa görä nepeleňiz barabar bolýa. Hawa dostlar wideo munça te buluň bu wideo gördüňiz hemäňize minnetdarlyk bildirýän. Sag boluň, saglykda. Ýene şeýle wideolar dolan. Sizlerde ýorumda, kommentda nazarlaňyzy, düşünjäňizi, pikirleňizi hemmesini ýazyň. Sag boluň. Eee Ee, biraz e, oýundan çykaýyn. Oýundan çykan soň bir an geplerim bar, gürrüňim bar. O gürrüňi hem aýdyp halas etýän sizler bilen. Hawa dostlar, oýnum tamam boldy. Oýnuňam gördüňiz, göwnüňizden tamam bolandyr. Hökman Ýane oýunlary bu şekilde gördüňiz hökman göwnüňizden tamam bolandyr diýip umyt etýon. Sizlerde YouTube adresi begeniň laýk aýtyň hem Instagram hasabymdan takyp ediň ýene şeýle wideolar dolan sizlerde näme oýun oýnaýosyňyz onam aşagna betiň gelejekde näme oýunlar dolaýyn ony da ýoruma betiň YouTube-a köp parkly parkly wideolar dolýon ýene şeýle wideolar görinçäň Sag boluň saglykda ýaşaň dostlar. Huda ýaryňyz Aly Kerimden bu wideo.